pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani mm. chinobva chati haa handitauri mm. ini chandangotumwa chiri ndiri kuda chi nyama saka pamashure panenge panga pati potsekei eh, tisati tasvika ipapo eh. akagwesha almost 100 meters mm. achigwesha unge nyoka nedumbu so achigwesha nedumbu unge nyoka so Tora toshandisa ushandisa munamato ibva tombotochi
mhuri yezimbabwe kusangana kwatiri kuita pano pagips legas pano patinouya nenyaya dzinoitika munyika yedu yezimbabwe nomastreets esocial media nhasi ndaiva ndakakubatirai vhidhiyo renyaya iri kunetsa pamhangura Inyaya yemwanasikana ari kuteverwa negudo kuuya pamba. Mhuri yeZimbabwe ndisingapedzi nguva, kana uri munyowani pachannel ino, kusubscribe, wokomenda, wolaika nekusheya zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipusha vhidhiyo redu. Tisu tine nyaya dzinopisa. Mhuri yeZimbabwe ngatione vhidhiyo tosangana mucomment section. Thank you so much. Makadii vana mukoma? Tiripo hedu makadiwa. Tiripo.
Eh, tita kupinda munyaya atisvitsa muzuva ranhasi. Eh, ndinovimba nyaya yenyu chisviko kwandiri yakasvika ichiti pane chiitiko kana kuti zviri kuitika mukati mekurarama meupenyu hwenyu muchiti imimi pamusha pari kunzi pakasvika gudo e, rikagara pachivanza rinaro rakataura naye e, ndozvezvimwe zviri kuitika uye zvakare mune hanzvadzi yenyu iri kungoita seinoshanyirwa nezvinhu ndikosaka ndizvo zvinotyisa zvinokatyamadza ririro dambudziko ramuri kusangana naro ramuri kutsvaga rubatsiro e, kubva kumhuri yezimbabwe sada kuti mumbotitsanangura kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu wenyu ya chokwadi dambudziko riri kuitika mukati meupenyu hwedu ndiri mzadzisikana isiri kuita zvakanaka iye anova ne15 years ari form 3 saka akangotanga achiti saidi rangu riri kurwadza e, day rechitu zvinhu zviya zviri kuwedzera Rechi 3 ndipo paakati mudumbu mangu muri kupisa. E, panguva iyoyo akabva atoti pamwoyo pangu paakubaya. Saka paakati pamwoyo pangu paakubaya abva atozarirwa akutokundikana kufema zvakanaka ndobva tamutora ndobva tamhanya naye patikaenda kunobatsirwawo ndobva anobatsirwa paya ndobva zvataramuka tichidzoka ndobva zvaita sei zvabva zvatanga futi saka zvadaro paya e, batsira itibatsirewo panguva iyoyo abva ati ngaambomira kudzokera pai kudzokera musha kuti ashandirwe ari pai ari musha ngaamboshandisa muteuro uyu ari kusaidi saka isisu takaona kuti kusaidi kwatingamuendese ka hakuna kumwe kwatingamuendese kunze kwesisu vake vaigara wokudhuze nekupi neikokoko ndokwatakamuendesa saka tamuendesa ikokoko e, dambudziko harina kumira rakangoramba richiitika everyday saka akapedzisira akuita semunhu akushanyirirwa kana kuti nechikwambo chiya chiya mm. chinouya chomupfeka chogara maari otanga kutaura e, zvaaitaura papi ipapa apo mm. saka ari ikoko kwasisi wake kwaiva ari kunga takagara zve almost two months tisingarari tichigara takamurindira saka zvinhu zviya zvaiwedzera zvichiwedzera kupedzisira zvakuitika nemasikati nemasikati mm. saka yanga yava day and night no kurara two months saka kwaigara kwasisi vacho kuya kuya vakabva vati dakuenda kuchipatara saka ngaambosara kupi kwamuru ndobva tamutora paya ndobva tauya naye kupi kumba kumba kwatikauya naye ndepamukoma noti pakaberekwa pamukoma ndopangara asi pangoti just about 100 meters kubva papi paakaberekwa e, zvadaro paya sisi vacho vabva vaenda kupi kuclinic nemurume wavo tabva tasara nasisi e, tongoti kubva kwasisi kuya kuya just about 200 meters kubva pamba e, ndo pakatanga kuita sei kuonekwa gudo richifamba mm. nemuroad yatakafambira nematikafamba namo ndo maraita sei maraitera namo kusvika pamba pakaberekwa harina kuona papi ipapo nokuti isu patakaenda hatina kuona futi papi ipapo takangobvawo straight takananga pamukoma eh. saka ndoma rikapinda nani mari kapinda nawo mm. pakarara anosvika patikasiya chi musikana musikana mm. saka rasvika paya paya mukoma wanga vakatogara vakatotsamhira madziro emba so mm. e, funga just about three meters kubva panga pana mukoma nepanga pane chi panga pane gudo saka panguva iyoyo hapana kana kumbowanika simba rekuti munhu achati kana kuti iwe kana kuda kurimhanyisa gudo rere mm. panga pakangostikiwa kungogariwa kungonyarariwa kuti zii mm. kusvikira gudo riya riya radarika ndobva ranoti pindei nechemumahuswa harina kuzombooneka mm. kuti rakafamba sei apa raidarika richipfuura nepamba ipo varina kudzokera kumashure harina kudzokera kumashure rakaramba richipfuurira nerwendo eh, asi rakambozorora pamusha rakambozorora pamusha mhm. ndobva ratopinda ka kunga rakangoti pinde mbichana zozvo kungoti rangoti vharikidzei kana ne- neuswa ndo pakazosara pachisumuka vanhu kutarisa kuti Eh. kurafamba nekupi harina kuzombooneka kuti rakafamba sei Kura- vanhu ah, vanhu chakavatarisa kuti vati yowe yowe gudo kana kuti chii kuita sekuti vanga vanyararidzwa here kana kuti kuti vange vanga ipapo ya inini ndo maonero angu varatidza kuti panga panyararidzwa kuti hapana kana munhu anofanira kuita sei mhm. kumbosumuka kana kuita action nechiitiko chipi ichocho apa ndipo pamba pamba nemusikana apa ndipo pamba panga pane musikana paive mati hamuna kuenda kumba kumba kava ndipo pane musikana ehe eh hatipfure hedu mberi patatasira paya eh zvadaro paya hatina kumira kufamba nemusikana saka tafamba nemusikana tasvikira panguva yekunyatsoona kuti mari yaita sei mari yapera hatisisina kana sendi takati manje zvatisina sendi toita sei because takarima foja tarima foja tatadza kuishanda nekurwarirwa kupi ikoko kufoja kungosvikira pakutsakatikawo e, mombe takatengesa tichizama kuita sei kutsvaga rubatsiro mari yaingopera zvinzi zvinoita asi hapana kana chi hapana kana chenji yamboti yaitika ndo saka taitotsvaga rubatsiro kuti dai vawanikwa vangakwanisa kutibatsirawo atibatsirawo nokuti hatisisinawo pekutangira tapererwa hmm. hatisisina mm. kana kuziva kuti todii
alright ndakumbokurukura pane musikana apa iye musikana zviri kunyanyoitika paari e, ndezvekuti muri kuti akangotanga achiti ari kunzwa mudumbu apa azonobatsirwa e. iye zviri kunyanyokuitika paari e. zvinotyisa kana zvinokukatyamadzira kuti urwere hwacho mosvika pakuti mm, uyu urwere weka une zvimwe zviri kuitika paari ndezvipi zvinoitika paari musikana uyu e, zvinoitika paari musikana uyu such as panokuuya chinhu chiri kumupfeka e, chamupfeka anobva atochinja zvekuti isisu tinobva tanyatsoona kuti hachisiri chii hachisiri sisu vedu vatinoita sei vatinoziva nezvaanenge akuita papi ipapa saka zvamupfeka kudaro e, aibva ati kuna sisi vake waaigara naye avo e, ndiri kuda kuita sei ndikuda kuti tiende kupi tiende kumba mm. achibvira chi siso ake yeah. saka ane zvaanenge ari pepe siso wacho obva wada kuita nharo anobva ada kutanga kurovani sisi vacho eh. kuti iwo sei uchiramba kuita sei kuenda kumba kumba kwanenge aida kuenda ndekupa ndokwenyu anenge aida kuenda kumba kwatakabereka apa anga kugara nasisi apa anga kugara nasisi eh.
saka zvadaro zvaisvika nguva yekuti zvaibva zvataura manje kuti eh, ndiri kuda nyama hmm. ndatonzi ndisadzoke ndisina chi ndisina nyama hmm. saka isisu manje hatizive kuti nyama iyi yaitaurwa yada kuendwa naye kupi hmm. eh, asi nyama yaibvirwa mutumbu wake ndo nyama yaiita sei yaibvirwa kutaura ipapo anenge akabata saka ruoko ane dambudziko roruoko rwakachoka 2018 eh. ah, aitiwo musikanziwo zvakadonhawo muti asi rwoko irworwo manje dambudziko riya ratanga nekuda kwechi kwezviri kuitika paari zvekuti tinotobata tosunga makumbo eh. kana zvaita sei kana zvatanga hmm. saka chinhu ichocho chakamupfeka chine nguva manje yekuti ezvinozvi chaakuda kumuburitsa papi pamba zvokuti zvakangobata nyangwe usiku nyangwe masikati anenge akuda kutongoyenda orit ane musere wamunorangarira achitomboenda nekuda kwechinhu ichochi ya yeah. Eh, chii chakaitika ipapo eh, ipapo apo sisi vacho vakangoti riva rembichana ngoita sei angoenoti suke maplate asiya munhu ari mumba paari kuzonodzoka mumba memo yaona munhu hamuna munhu atoita sei atoenda atoenda ndo patakafonerwawo kubva kumba ndokumhanya takutanga kutotsvaga chii takutanga kutsvaga munhu ndofunga ndakamuona pamwe afamba pamwe zve almost 5 kilometers eh. netsoka ne eh. asi zvinhu zvairatidza kuti zvanga zvakamubata ndakunga ndakapamhanya netsoka mm. ya ndakamhanya shuwa zvekunyatsoona kuti ndamhanya mm. ndaingotera push because ndandakuona mutindo wepush ndora ndaingotera chete mm. ndichimusvikira ndichimubata shuwa ndakasvika zvakatombata zvokuti kana mota ichibvawo kuhatsauke mota ndiyo ingatimire kutsauka iye because iye road haatsauke apa anenge achitofamba akavhura chi akavhura maoko akapfumba zvibhagera eh, ndobva ndasvika ndobva ndamubata mm. ndobva ndakumbira pandakakumbira because pandamubata ipapo eh, akabva aratidza kuti nge pane chinhu chamuita sei chamubaya nokusvika kwandakaita abva atanga kutofemuruka akutozarirwa akuto kutange munhu akutoda kutoita sei munhu akutoda kutofa apo ndiri one eh, ndabva ndamubata ndobva ndamudhonzera pamashops andakaita sei hmm. andikaenda naye ndobva ndanokumbirawo saut nedota ndobva ndamukwiza ndobva akamboti chochi bengeno ndakamirirwa kuti pakazosvikawo vamwe madzikoma tichimutakura paya chidzokera naye kupi ndopa ipapa aitobvunza kuti kupana apa ndasvika sei kure kuti anga famba 5 kilometers eh, asingatombozive kuti ndasvika sei panapa ah, ndoo tadzokera naye paya tadzokera naye icho iye pamba manje pamba paakaberekwa apa hmm. kutouya kwatikaita kuno kupamba asvike Alright.
Eh. Iya hanzvadzi yako yati kutaura nezvayo. Ndiyo kutaura nezvayo pamba haatosviki. Eh. Wozi ari kuti pamba ane zvaari kuita sei? Zvaari kuona. Alright. Saka patongoti almost two months dzese idzi mm. pamba haasviki. Haasviki. Eh, akatongosvika pamba zvinge zviri tori zvokutomanikidza. Ah. Sanjeza akatosvika futi pamba pane zvinototanga futi kuita sei? Kuitika. Kutoitika panguva iyoyo. Paari iye. Eh, paari iye anogona kutanga kutongotenderera achingofamba famba zvisinzwisika.